Croeso i'r ail fideo yn y gyfres ar Hegeti Maths. Erbyn hyn, dwi'n gweithio eich bod chi'n medru uh, cyfrestru mewn i Hegeti Maths a cael falle rhyw, rhyw fath o deimlad o fel mae'r system yn gweithio. Um, beth dwi am wneud dwi'n mynd yn syth i set work. Felly o'ch blaenau chi fan hyn ni'n gallu gweld eich dosbarthiadau. Os ewn ni set work yn syth, Mae nawr yn mynd â chi i'ch dosbarthiadau chi, lle dwi'n mynd i glicio ar yr un enghreifftiol fan hyn. Ond mae Hegeti wedyn wedi rhoi uh, themau yma o'ch blaen chi, felly strands mae e'n galw nhw. Uh, lle newn ni ddewis number am y tro, a wedyn dewiswch beth bynnag testyn yr ydych chi'n gweithio arno y foment honno. Felly mae arithmetic with positive integers. Iawn? Felly dyma fi, o fy mlaen i, mae fy nosbarth i, dim ond tri disgybl uh, ar hyn o bryd, a dim gwybodaeth wrth gwrs draw fan hyn.

Os clicia i fan hyn ar Simple Addition and its Meaning, mae e yn codi rhai opsiynau i fi. Be dwi'n gallu gweld yw Do Task neu Preview Questions. Os a i Do Task, mae'n bosib i fi nawr i weld beth bydde'r disgyblion yn gweld, a dyma beth bydde'n ymddangos gyda nhw Byddai fideo, sydd bob amser yn llai na deg munud o hyd, Mae'r fideo yn mynd trwy'r broses, iawn, a wedyn ar yr ochr dde, um, mae e'n gosod cwiz i chi, iawn, fel asesiad i'r raddau. Felly mae'n gweud view assessment neu take quiz again. Dwi wedi wneud y cwiz unwaith, ond fe na i eto. Dyma fe'n llwytho. I bob fideo, mae yna rhyw fath o, o gwis i gael gyda phob Nawr, dyma nhw, maen nhw'n mynd trwy ddo. Rhan yn gywir. Mewn. Mae'n cywiro fe i chi, sy'n yma fe'n ymddangos yn gywir neu'n anghywir yn syth. Mlaen i'r nesaf. Mae plan hefyd yn gadw sylwadau, fel y welwch chi fan hyn, er enghraifft os nad ydyn nhw'n deall e. Mae hyn yn gau yn anghywir. Gawn ni weld beth sydd yn digwydd. Ok, a mae'n dweud hwnna, reit, ydych chi'n siŵr, chi'n gywir? Yn checwch o e eto, wel, mi na i adael e. Mae'n newid ei rhywbeth ydig yn wahanol, a fi'n gweud bod e'n gywir. A mae hwnna wedyn yn mynd drwyddo i chi i'r diwedd, a mae e wedyn yn crynhoi'r canlyniadau i chi. Lle ni trwyddo fe'n gloi, gweithio am iddo gloi, na i gyrraedd y diwedd nawr. Felly, dyma ni ar y cwestiwn ola. Dwi wedi mynd trwyddo, os welwch chi fan hyn, dwi wedi mynd trwyddo rhifau i gyd yn weddol slic. E, dwi'n ni gael hon yn anghywir, mae'n gweud, ww, trio eto. Oce, okay, fe na i drial eto. Tro ma, dwi ddim yn rhoi mwy na dau gyfle, a mae'n rhoi'r ateb cywir. Felly, dyma beth mae Hector Mathis wedi mynd crynhoi. Mae'n dweud wrthau'n syth beth yw fy nghanlyniad i. Rhaid 90 y cant, mae'n weddol bach. Neu faint o amser dwi 'di treulio ac yn y blaen arno fe, mae'n gweud o reit te, beth am cael cyfle arall, beth am cael go arall? Dych chi'n gwneud e, wedyn chi'n cael go arall a mae e, os dwi'n deall yn iawn, mae e'n newid y cwestiynau i chi hefyd. Iawn, mae e'n bosib troi y, y keypad mae i ffwrdd os ydych chi am. Felly mae yna sawl cyfle i gael asesiad. Fel athro felly, mae'n eitha hawdd i weld yym beth yw'r asesiad. Dwi jyst mynd i cau y tab yma lawr i fynd nôl i ble o'n i. Dyma fi nôl yn y dosbarth yma. Jyst gofiwch chi, nes i clicio fyna, a wedyn nes i fan hyn, do task. Mae hefyd yn bosib i glicio'r preview questions, a mae e'n yn taflu rein mas yn syth i chi. Chi'n gallu edrych ar draws i gael syniad o beth yw'r testyn a Ta beth os ydw i am osod y gwaith 'na i fy nisgyblion fel gwaith cartre er enghraifft, wel dwi'n mynd i start setting work fan hyn. Dwi'n clicio ar y fideo dwi am i nhw i weld, fyna, a dyna fe, mae hwnna'n gosod hwnna i nhw i, fel, fel tasg i wneud. Dwi wedyn yn clicio'n confirm and set work, gan gofio wrth gwrs fy mod i'n gallu rhoi mwy nag un os dwi'n dymuno, Am ddim yn Sedgwick a wedyn ma' opsiynau 'da chi o ran gwybodaeth i roi mewn, y pryd mae'r dyddiad cau ac yn y blaen. Unwaith chi'n hapus, chi'n clicio ar Assign a dyna fe, mae hwnna wedi cael ei osod i'r disgyblion. Felly pan byddan nhw'n cyrraedd mewn i Hegarty, mae hwnna'n ymddangos iddyn nhw fel y tasg i wneud. Fel, fel wedes i, mae'n lan i chi wedyn os ydych chi am agor mwy, neu os ydych chi'n hapus i rai symud mlaen. Os ydych chi am wneud e'n unigol i ddisgyblion, yr unig beth chi'n gwneud yw chi'n clicio ar y celloedd, falle bod y person yma yn fwy parod i symud ymlaen, falle bod y person yma hefyd yn barod i symud mlaen un fideo, iawn, lle mae gwahaniaethu wir yn bosib. Taw ni draw fan hyn wedyn, Fe fydd e'n crynhoi i chi y gwybodaeth fan hyn o ran sgôr cyfartalog. Uh, ewn ni confirm and set work a assign fyna. Felly mae'n bosib i gosod tasg fel dosbarth neu tasg yn unigol. Os, ar, os ydych chi yn stryglan fan hyn wedyn a dwi'n esboniadau i ddim yn ddigon da sy'n fwy na phosib, a cliciwch fan hyn ar yr help eto ar y glas ar y dde a fe welwch chi enghraifft. Felly gyda Hegarty fan hyn, fe welwch chi bod y disgyblion yna wedi cwblhau tipyn o'r gwaith. Wna i glicio ar y fan hyn. Dwi ddim yn credu bod chi'n gallu clywed e'n siarad, felly wna i um, siarad dros beth mae fe'n dweud. Lle beth sydd ydych chi fan hyn? Y dosbarth, neu ffug dosbarth, sydd wedi rhoi cais ar y gwaith. Um, fe welwch chi bod cant y cant wedi, bod pawb wedi rhoi cynnig ar y fideo cyntaf yna wedi cael cant y cant yn y dasg. Yn ail wedyn, mae'n rhaid cael sgôr chydig yn llai. Pan chi'n clicio ar y celloedd yna, mae e'n dweud wrthoch chi sawl cwestiwn maen nhw wedi trial ateb, sawl gwaith maen nhw wedi gwylio'r fideo, efallai bod nhw heb wylio'r fideo a dyna pham lle mae sgôr nhw mor isel. Os ydyn nhw'n cael sgôr isel, chi'n gallu gofyn iddyn nhw ail-wneud y dasg a llawer, llawer mwy Na ma'r un na miwn na. Fe gwyliwch chi yr fideo na achos ma fe'n esbonio dipyn yn well na finne. Byddwch chi'n cael blas o o beth i'n neud. Oce felly dyna yym Hegarty Maths a'r ail fideo.